Nana sɛbi na ɔdi mmaa tirim ɛnɛ mmarima mmebree mmeranteɛ bebree saa na wɔn ne wɔn yere no eti me matu me ho asi hɔ sɛdeɛ me nuanom bi nso atu wɔn ho asi hɔ ɛkyerɛkyerɛ bible no ɛno koraa a ɛwɔ mu no saa na me rabi nso matu me ho asi hɔ ɛnyɛ bible na ɛbɛka kyerɛ yɛ sɛ sɛ wotwa ntorɔ a ɛyɛ bɔne o meka kyerɛ sɛ ɛyɛ abosom na ɛtikyi yɛn saa

ɛna honam ani adwuma nso a yɛyɛ enti mfoni na mede kyerɛ hwɛ mfoni no hwɛ mfoni na mede kyerɛ wo no wɔn mu nyinaa yɛ yare aba me sɛnta ha ɔbɔ adeɛ nam me so asama wɔn ho atɔ wɔn enti na meka kyerɛ wo a wohwɛ me no sɛ wo biribi na yare afa ne bra sɛ yɛ stroke afa ne bra sɛ diabetes afa ne bra ɛyɛ pressure afa ne bra ɛyɛ syphilis afa ne bra hepatitis afa ne bra ɛyɛ awo a fa ne bra Kooko na ɛha wa mepakyɛw bra. Wo a wodeɛ yɛ asthma na wo yusu hela ansa na ho atɔw mepakyɛw mo a mowɔ asthma nyinaa mmra ɛmɛgye aduro. Yɛwɔ asthma aduro kama kama mayɛ aduro no a mesi aduro wei mede ma ɔde yɛ tii nom na ɔyɛ adeɛ na ankɔ a mede bɛkɔ sunsun mu. Eti mo a mowɔ asthma yadeɛ na sɛbe hela na ɛkita woɔ. Ɛka ne ho a na wuwu. Mepaakyɛw bra. Mɛgye wo hela no ato atwene, ma mmoaduru ama woanom, ama wo ho atɔ wo. Mepaakyɛw pii. Bɛɛma me so ahoɔden akɔ fam. Wowɔ sisi yareɛ paa. Wokoto ɛnyɛ yie, wotena ase ɛnyɛ yie, wogyina hɔ ɛnyɛ yie. Wo sisi yareɛ ba, wosu te sɛ akwadaa. Ɛwe wo te sɛ deɛ ekuro ayɛ wo. Mepaakyɛw, Rabi Mampawa Bullet no, mepaakyɛw, bra bɛtɔ bi. Na adoe sɛdeɛ meyɛɛ no no, meyɛ adoe for treatment, etiri ti sexual weakness, ɛna waist pain. Enti mo a na agu so a wononom aduro na wononom aduro na wononom aduro no, mepatwɔ ne sexual weakness na wowɔ no, mmerɛ ɔyɛ no a wayɛ, ɛɛ wo sisi ɛyɛ wo ya no, na etu aseɛ ma wo. Abusuafoɔ, mekyaakyɛ obi biara, mo a mohwɛ Rabi One TV, mo a moasubscribe, YouTube, Facebook, ne adɔfo a mowɔ bere nyinaa na yɛde video to mu nso a monya bere hwɛ. Momma comment ne adeɛ nyinaa nso. Mɛka sɛ wotwa di a mponhyira mu, nananom nso nkora mo. Wɔdeɛ mode mo nsa bɛsom deɛ mobɛyɛ biara na mo bi a mobɛtwi biara no, ɔbɔ adeɛ mfa nananom so mmɔ mo ho ban. Na mekyea ACUP abusuakuo kɛseɛ a ɛwɔ the whole Africa, mekyea mpanyimfoɔ a ɛwɔ ACUP, mekyea mo nyinaa. Mekyea ATM mpanyimfoɔ a mo da ano nyinaa, Onyankopɔn Tweadiampɔn mmɔ mo ho ban na ɔnhyira mo. Ɛɛ, ɛnnɛ nso me ne wo ba bɛkasa afa ɛɛ, yɛ nananom som. kwan a abosom anaa yɛn nananom som a na wɔsom kwan a wɔfa so yɛ wɔn adwuma. Ɛyɛ a na mpɛn pii no bebree no ara nnim abosom dwumadie. Nti ɛyɛ a na yɛhunu abosom sɛ abosom no yɛ bonsam anaasɛ ebi a wɔyɛ devils a wode wo ho bata wɔn na wo ne wɔn nante a na w'awieɛ ayɛ basaa. saa na dodoɔ no ara no nim but ɛɛ nɛ mɛ brifi wo kakraa na ɔbɔ adeɛ yɛ adom na nana mo pɛ nso a yɛbɛsan aba abɛtoa so ɛyɛ a na metaa busa sɛ yɛka bosom a bosom ɛyɛ dan ade yɛka bosom ankasa a yɛ dan adeɛ bebree naa nim adekodeɛ a yɛfrɛ ne bosom nti ɛyɛ a na the way a nnipa si define de abosom anaasɛ wɔkyerɛ abosom ase no na ɛkɔ akɔwie sɛ ɛyɛ evil ade bɔne but ɛnɛ ma yɛnhwɛ saa word no yɛyɛ dɛn na yɛbɛnya saa kasa no sɛ wɔ ho ɛyɛ dɛn na yɛbɛnya bosom na yɛmu sɛ ho sɛ ɔbɔ adeɛ a ɔbɔɔ so ne asase koraa no ɔbɔɔ biribi a ne yɛfrɛ ne bosom anaa Ɔbɔadeɛ annyɛ biribiara saa. Ɔbɔadeɛ yɛ honhom, ɛna ahonhom nso a yɛato wɔn din, abosom nso, wɔn nso yɛ Ɔbɔadeɛ no ahonhom a ɔfa wɔn so di dwuma ahodoɔ bebree. Na da biara yɛ a na meka sɛ, yɛwɔ Ɔbɔadeɛ, na Ɔbɔadeɛ, yɛmfa Ɔbɔadeɛ so ntoto abɔdeɛ ho. Nti sɛ obi frɛ Ɔbɔadeɛ Nyame a, wama no abɛyɛ ketewa. Te sɛ deɛ wofrɛ nipa sɛ ɔyɛ aboa, na kyerɛ sɛ woama nipa asesa abɛyɛ abɔdeɛ foforɔ. Nti wontumi mfa aboa nto nipa ho. Nti saa ara na Ɔbɔadeɛ nso wontumi mfa no nto abɔdeɛ biara ho. Saa na wɔahyehyɛ no. Enti, ɔbɔadeɛ adwuma a ɔdi no, ɔdi de fa n'abɔdeɛ mu. N'abɔdeɛ a ɔdi ne dwuma de fa wɔn mu no yɛ n'ahonhom. Wɔn mu na ɔfa wɔn so di ne dwuma. Enti yɛwɔ ɔbɔadeɛ, ɛna yɛwɔ anyame wɔ hɔ. Na anyame no. yɛwɔ honhom a wɔyɛ anyame, ɛna woba honam fam nso a, yɛwɔ yɛn nnipa ne abɔdeɛ a yɛde yɛn ani hunu no nso, yɛfrɛ wɔn sɛ nyame. Enti me a mekasa yi, mɛtumi ayɛ obi nyame. Ɛna wo nso a wohwɛ me tie me nso, wobɛtumi ayɛ obi nyame. Ɛno yɛ honam fam asɛm na meka yi. Ɛnna ɛwɔ honhom fam a, saa anyame no deɛ, yɛntumi mfa yɛn ani nhunu wɔn nyinaa nkɔsi tire. Wɔn nso wɔ hɔ. Na saa honhom no a yɛn ntumi mfa yɛn ani nhunu no na gye sɛ nnipa mmaako mmaako bi a wɔwɔ ani ɛyɛ honhom mu aniwa na ɛtumi hunu wɔn no. Saa sunsum wei so ɛna Otwedeɛ Mpɔn a Akanfoɔ frɛ no Ɔbɔadeɛ no. wɔfa wɔn so di dwuma. Na wɔbɔ adeɛ abɔdeɛ mu, kwan a wɔfa so bɔ abɔdeɛ no nie. Yɛwɔ abɔdeɛ no bi a ɔbɔ wɔn a baabi a wɔte yɛ nsuo mu. Ɛna ɛwɔ abɔdeɛ no bi nso a ɔbɔ wɔn no baabi a ɔde wɔn tenaeɛ yɛ nnua mu. Ɛnna ɛwɔ abɔdeɛ no bi nso a ɔbɔɔ no, baabi a ɔde wɔn tenaeɛ no yɛ bepɔ anaa abotan. Emu na ɔde wɔn tenaeɛ. Ɛnna ɛwɔ wɔn nso a ɔbɔ wɔn a wɔn nso te asase pɛsɛɛ yi so. Ɛnna ɛwɔ deɛ ɔno nso te asase no ase. Ɛnna ɛwɔ deɛ ɔno nso te wiem. Ɛnna ɛwɔ deɛ ɔwɔ mframa mu. Ɛnna ɛwɔ deɛ ɔwɔ gya mu. Wei mu nyinaa yɛ ahonhom a wɔbɔ adeɛ abɔ wɔn. Na honhom a mebɔ wɔn din yi deɛ, yɛntumi mfa yɛn ani nhunu wɔn saa, gye sɛ nnipa mmaako mmaako pɛ a wɔatumi eh, asiesie wɔn ho yie wɔ honhom fa mu no, wɔn na ɛtumi de wɔn ani hunu bie. Anaasɛ ahonhom no bi Ɛnyɛ ɔpɛ ama wɔn sɛ wɔn ne wɔn bɛnante. Wɔpɛ ne tumi hunu saa honhom yi bi. Na yɛba abosom mu a, abosom yɛ ahonhom a ɔbɔ adeɛ fam so di dwuma paa. Na saa abosom no a meka yi no, ebi yɛ nsuo, ebi firi nnua mu, ɛna ebi nso firi abotan mu, ebi nso firi mframa mu, ɛna ebi nso so firi gya mu. Enti woba akɔmfoɔ mu a, yɛwɔ kɔmfoɔ a ɔkɔm nsuo. Ɛne ɔkɔmfoɔ bi wɔ ha a ɔnkɔm nsuo. Ɛne ɔkɔmfoɔ nso a ɔkɔm suman. Sunsonyɛ da mu. Ɛnyɛ pɛ. Nanso wɔn nyinaa deɛ ɛkita wɔn no yɛ sunsum a ɛdi dwuma. Na deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ, sonsom bi a wɔfiri nsuo mu ne dwumadie yɛ soronko. Ɛna deɛ ɔfiri bepɔ mu nso dwumadie soronko. Ɛna deɛ ɔno nso firi dua mu nso deɛ soronko. Ɛna deɛ ɔno nso firi mframa mu nso deɛ soronko. Na deɛ ɔfiri gya mu nso deɛ soronko. Nanso duru bere bi a saa honhom wei nyinaa no Ebi dwumadie tumi ne ebi deɛ yɛ pɛ. Nneɛma bi wɔ hɔ a, wei bɛtumi ayɛ, saa de korɔ no ara wei nso yɛ. Enti sɛ duru baabi a saa honhom wei akɔhyia sɛ mfa nsa kɔmfoɔ akɔhyia a, wobɛhu sɛ kɔmfoɔ bi ɔtumi kɔm ara na ɔhu ne nua kɔmfoɔ a na wakɔbam no. Deɛ nti ɛte saa ne sɛ, saa suman no a aba ne so no atumi no abɛwura ne mu ɛde ne kɔm no. Ohuu ne nua baako a ɔte ɔkɔbam no kyerɛ sɛ ɔne ne nyinaa kura adeɛ baako. Wɔyɛ ayɔnkofa anaa wɔhu ne nua. Na bosom, deɛ ɛma bosom ho ohu ne sɛ, bosom yɛ adeɛ a ɔkyerɛ bɔne. Bosom mpɛ bɔne. Bosom mpɛ fi.
Bosom mpɛ atorɔ. Bosom mpɛ akohwisɛm. Enti Bosom ka asɛm bi wɔ abosom so sɛ, anaasɛ abosom kasa bebuo ne sɛ, sɛ onipa ti mu yɛ fitaa a ɔne ne nam a, onsuro no. Sane sɛ ne ti mu asɛm yɛ fitaa nti, onsuro bosom no da. Na mmom sɛ onipa ne ti mu asɛm yɛ bɔne deɛ a, ɛnna obesuro bosom. Enti bosom yɛ tumi bi a Otwedeampɔn bɔɔ no faa no so yɛɛ sɛ ɔde bebu atɛntrenee. Eti tie no yie. Bosom, ɔno so na Otwedeampɔn fa no so bu atɛn, na ɔde ne bu atɛntrenee. Enti onipa biara Ɔte asase soɔ na ɔreyɛ adeɛ a ɛnsɛ mfata. Yɛde wo ma bosom a, bosom di asɛm. Na ɔdi w'asɛm ne w'asɛm no, wodi fɔ a, afei sɛ ɔtua wo so ka. Sɛ wokɔgyee mmoa firi ne nsam na wamfa ɛso adeɛ ankɔ no, bosom tumi tua wo so ka. nti ɛwɔ nyame ahodoɔ bebree wɔ hɔ a dwumadi a wɔdi no yɛ soronko nti sɛ tumi bi bu atɛntenenee a wɔn na otwa di ampɔnfɔm so bu atɛntenenee paa na ɛnam bosom no kuradie ɛnam bosom no kuradie ɛne ne bɔne a wɔmpɛ nti Ɛne sɛ nipa ntumi ntena ase bere a ɔbɛyɛ kronkron sɛ ɔnyɛ ne nua a ɔbɔɔ no no anaa ne nua nyame abɔne sɛ ne sɛso ne bɔne nti nipa hu bosom sɛ bosom nyɛ. Ɛnso nokorɛ saa nnim. Deɛ bosom hwɛ ne sɛ sɛ wobaa me nkyɛn ɛbɛgye mmoa a bɔsa a wosɛɛ me no sɛ bere ne so pa a fa bɔsa no yɛ deɛn ɛbrɛ me. Sɛ woamfa bɔhyɛ no amma a, wosom wɔ hundred percent right sɛ saa nokorɛdie no a woanni no, ɔma hunu sɛ woayɛ deɛn? Woafom. Saa na wɔn su teɛ. Nti ɔse, sɛ wo ne no nam na sɛ wo tirim yɛ fitaa a, wonsuro no. Onipa ntumi nso ananto anyaa maa da kɔsi sɛ ɔbɛyɛ deɛ tene. Ɛni sɛ onipa yɛ deɛ tena na nanto anya ama ntumi nyɛ nipa ne bɔne da. Sɛ nipa woyɛ deɛ tene a, kwaku firi na kwaku firi ntumi nyɛ ɔbɔne da. Sɛ woyɛ deɛ tene a, bosom bi ani asase so no wobɛdi ne bɔne so da. Sane sɛ wɔyɛ honhom a Onyankopɔn bɔɔ no sɛ ɔmmu atɛntenenee. Enti sɛ bɔhyɛ bi na wohyɛeɛ sɛ woyɛ mampanin anaa wodi dɔm bi anim, wosɛ wɔn bɔ na sɛ wode abosom no na ɛhyɛ ɛbɔ a, bosom no adeɛ a ɔrehwehwɛ ne sɛ saa bɔhyɛ no a wohyɛeɛ wobɛdi so pɛpɛɛpɛ ama wo manfoɔ a wohyɛ wɔn bɔ. Sɛ woanni so a ɛhɔ ɛna bosom atemmuo. Yɛsɛ bosom akyere no. Wakyere wo sɛ sɛn? Wakyere wo sɛ Asɛm a Doa no kãa sɛ wobɛyɛ anaa dwumadie a wo Doa no kãa yɛ bɔɔ ne din sɛ wobɛyɛ no, woanyɛ. Enti, ɛsɛ sɛ ɔma hunu sɛ woafom wɔ hɔ. Enti asotwe biara a ɛsɛ sɛ ɔde ma wo no, na ɔde ama wo. Ɛyɛ a na mpɛ bebree no, ɛyɛ a na metaa ka sɛ, Israel Nyankopɔn, metaa ka sɛ, ɔyɛ bosom. Na yɛ na me ka saa asɛm na bebree na nte aseɛ. Adɛn nti na me kasa a me se Israel Nyankopɔn nso yɛ bosom? Sɛ wohwɛ Israel Nyankopɔn na kwan na temmuo a na obu Israelfoɔ berɛ a na ɔno wɔn nam a, na ɛyɛ instant judgment. Ɔgyɛgye wɔn instantly. Ɛni sɛ nipa no yɛ bɔne a, amonom hɔ ara na obu natɛn. Ɛsɛ sɛ oku no a na wɔku no. Ɛsɛ sɛ ɔde haw bi ma no a na ɔde ɔhaw no ama no. Saa na ɔyɛ wɔn. Adɛn ntira? Sane sɛ saa na ɔno nso ɔbɔ adeɛ bɔɔ no. Enti wɔn a wɔdi saa nyame wei akyi no, Ɛyɛ a na mepɛ sɛ wɔte aseɛ sɛ saa nyame wei ɔnte soro, ɔnyɛ ewiem nyame, ɔyɛ botan nyame. Ɔyɛ nyame a ɔte botan mu. Enti edin a Israelfoɔ de to no sɛ ɔbotantim. The word ɔbotantim no nyɛ ɔbɔadeɛ din. Ɛyɛ Israel nyame n'abɔdini a ne manfoɔ de frɛ no. Ɛsiane sɛ ɔyɛ nyame a ɔte botan mu, enti Moses ne bɛhyia biara a ɔkɔ botan so. Na mebɛkyerɛw anyame no bi baabi a ebinom fifiri, na woahu sɛdeɛ mekyerɛ na woate aseɛ. Enti Israel nyame a m'ano gu so a meka n'asɛm mu, ɔyɛ botan nyame. Ɔnyɛ ɔno na wiase nyinaa yɛ ne dea, daabi. Deɛ wiase nyinaa yɛ ne dea no, obiara nim baabi a ɔhyɛ. Na mmom Israel nyame deɛ, ɔwɔ botan mu. Enti Moses kɔ n'anim, ɔkɔ ne hɔ wɔ botan so. To ɔman no hyia mu hyia wɔ ɔbotan anim. Enti ne din no bɛyɛ ɔbotan a ɔyɛ ɔbotantim. Enti oyi nsuo a oyi firi botan mu. Ɔba bɛma ɔman no aduane a ɔde firi botan so na ɛba. Ɔyɛ botan nyame. Nti y'agyanom to no din sɛ ɔyɛ tete botan. Ɔbotantim. Saa nea ɛwɔ nyame no bi te sɛ, ebi te sɛ ɛɛ eh, dwarfs. Dwarfs, wɔn na ɔtwɛdi ampɔden nhabamma ɛhyɛ wɔn nsa paa. To wɔn wɔ hɔ ansa na nipa aba. Ti nipa di dwarfs n'akyi. Nti wɔn na ɛnim, wɔnim habaa paa. Nti wɔn na yɛ na adinsifoɔ ɛtaa no wɔn nante. Sane sɛ wɔn na ɛkyerɛ nhaban yie kɔ anim paa. So, nti anyame no, dwarfs, ɛyɛ honhom a ɔno nso Ɔbɔɔ no too mframa mu, ɛnna ɔbɔɔ bi nso too gya mu. Tikɔnfoɔ bi akɔm ba a, ɔno nso adeɛ a ɔyɛ ne sɛ, ɔbɛtumi afa gya, anaasɛ ɔbɛtumi ayi gya, ɔbɛtumi ama gya aba. Obetumi ama egya, obetumi afrɛ egya ma egya aba. Saa tumi no a wohu no saa no, ɔyɛ gya nyame. Ɔyɛ ogya nyame. Nti egya wɔ ne mu nti otumi pu gya ba. Ɛnna ɛwɔ suman bi wɔ hɔ nso no ɔba a ɔyɛ mframa. Nti opue na osi ne kɔmfoɔ so a, wobɛhu sɛ Kɔmfoɔ no baabi a ɔwɔ no, sɛ mframa na ɔpɛ so ɔfrɛ a, wobɛhu sɛ mframa bɛbɔ papapapa saa. Saa tumi no tenabea no no. Ɛnneɛ wɔn nso mu firi nsuo mu ba a wɔn nso sɛ opie a bebree no apue firi nsuo mu ba a kɔmfoɔ no taa yi so nsuo de di dwuma. Ɛnneɛ wɔn nso mu pue firi nnua mu. Ebi na ɛbaa na ɔkura kɔtɔkorɔ. Ebi ne Tegare, ebi ne ɛɛ Nana Kwaku Mosi mo, Nana Tegare, Nana Kwaku Mosi. Wɔn nyinaa yɛ nnua mu ahonhom. Nti ɔba pɛ, ohia dua sɛ ɔbɛkura na ayɛ ne symbol ama wɔahu baabi a ɔfirie. Enti saa ahonhom wei nyinaa wɔ Tweaduampɔn bɔɔ wɔn no, wɔabɔ wɔn sɛ wɔn dwumadie nyɛ dwumadie soronko. Enti dwumadie bi a ɔbɔ adeɛ pɛ sɛ wɔdi ma adasa wiase anaasɛ ɔyɛ ma n'abɔdeɛ bi wɔ wiase no, saa ahonhom yi a mekeka wɔn ho asɛm yi, wɔn na wɔfa wɔn so yɛ. Nti woba sunsum mu a, sunsum fa mu no, wɔama ahonhom no bi sɛ, mo deɛ, monhwɛ nhaban nyinaa so. Wɔama ahonhom no bi nso so sɛ, mo nso, nsuo a ɛwɔ asase so, mo nso na monhwɛ so. Ɛnna ɛwɔ ahonhom mu no bi nso a, wɔn nso dwumadi a wɔn nso die no, sika kɔkɔɔ ɛwɔ asase wei so nyinaa, wɔn nso ɛhwɛ sɛ sika kɔkɔɔ no so. Agudi a ɛwɔ asase mu nyinaa, saa ahonhom no nso na ɛhwɛ so. Eti ahonhom no gu ahodoɔ gu ahodoɔ gu ahodoɔ gu ahodoɔ gu ahodoɔ. Na Kwasi Broni ba a yɛn asase wei soɔ no, ɛna ɔbɛsesa Ghana, Africa, yɛn hyɛbrɛ. Eti anyame a na yɛn ne wɔn te Ghana ha, Abibiman mu ha no, wɔn bɛsesa wɔn dini na wɔde ɔno kuro mu din bɛtoo saa nyame no. Na ɔyɛ adwene fi deɛ na yɛyɛ so. Nti wɔbɛfrɛ biribi sɛ. Angel. Enti ɛmaa abibifo adwene bɛyɛ wɔn sɛ, sɛ yɛn deɛ no a yɛyɛ no ɛnyɛ saa angel no deɛ a, ɛneɛ ɛyɛ sɛ yɛto yɛ deɛ to gu na yɛfa wɔn deɛ no. Tɛmaa yɛhyɛ aseɛ paw yɛn nyame sɛ ɛbɛgyaa saa honhom yi a yɛne wɔn nam yi akyidie. Enti ma obi biara na ɔyɛ bibini bi a ɛrepɛ Kwasi Broni deɛ no a wɔfrɛ no Angel no, na ɔrepɛ no bi akyira kwan. Sɛ wahu. Kwasi Broni ma yɛte aseɛ sɛ, Angel no ne ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn a ɔma nnipa nyinaa nkwa ne ahome no na ɛteɛ. Na yɛn deɛ no a yɛyɛ no wɔ Africa no deɛ, Ɛno no ne bonsam a ɔte Onyankopɔn a ɔbɔ adeɛ so atua no na ɛteɛ. Nti wɔn differentiate saa adeɛ wei mu maa yɛ wɔ abibiman mu ha. Nti maa yɛni kɔdii wɔn deɛ no akyi ma yɛtoo yɛ deɛ to twene. Nanso meka kyerɛ ahwɛfoɔ nyinaa sɛ the word angel a Buroni kasa mu yɛfrɛ no sɛ wode ba yɛn Akan kasa a, ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ ɔsomafoɔ, obi a yɛsomasoma no. Wode ba yɛ kasa mu a saa na aseɛ kyerɛ. Enti honhom bi a ɛkita wo bi a wotumi soma no ɛma ne kɔdi dwuma ɛma ne san ba ɛde wo mmuaeɛ ba. Wotumi fa no soɔ boa obi. Wotumi fa no soɔ yɛ bi ma obi ma no yɛ yie biara. Sɛ ɛyɛ yie anaa ɛnyɛ yie mpo no, ɔyɛ angel. Te asɛm no yie. Tumi bi ekita woɔ na wotumi soma no sɛ kɔyɛ adwuma sei ma me w'asom asi hɔ. Anaa asomasi aba me nkyɛn. Nti gye adwuma wei ma no na ɔtumi yɛ saa adwuma no ma no. Tumi soma ne kɔba biara no. Yɛfrɛ no angel. Yɛ kasa mu no, angel no saa na seɛ kyerɛ. Na broni de saa kasa no bebree ti Afrikafoɔ. Eti ma Afrika dwene nyinaa ne sɛ angel ne nko ɛna bosom nso nko. Nti obia ne di angel akyi nti wokɔ a na yɛ bu ne agye wo sika but wobɛhu sɛ asɛm no a nipa no ka kyerɛ wo sɛ angel angel wo fra a ɛnyɛ yie ɛma but yɛ na me wura me mpɛ sɛ meka nokorɛ kyerɛ nipa but woka nokorɛ kyerɛ nipa sɛ dɛn korɛ nipa nyɛ dɛn ɔnte wase Mibisa mo adeɛ baako o. Dua a ɛwɔ wiase nyinaa, hwan na ɛbɔeɛ? Ɛyɛ Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn na ɛbɔɔ dua. Nsuo a ɛda asase wei so nyinaa yɛ Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn na ɛbɔɔ nsuo. So, enti sɛ kɔba sɛ Me a mekasa yi, meyɛ dunsini yi na mesan yɛ bosomfoɔ yi. Sɛ obi ba me nkyɛn na sɛ nipa no ɔyare, wanya HIV, wanya diabetes, wanya pressure, wanya prostate, wanya arthritis, wanya pressure, wanya syphilis, wanya ɛɛ eh, fɛn ne sɛn ɛɛ eh, eh, gonorrhea. ɔrepawoɔ, ne ho nsuo agyene na sɛ me kɔnsɔɔto bɔfoɔ no a me ne ne wɔ ha no, nana bɔfoɔ, boafoɔ kwamena, me kɔnsɔɔto no sɛ boafoɔ asomasi aba ha na ɔbaeɛ no, ne yareɛ no. Wanya yadeɛ bi a abɛɛfo yɛfrɛ no sɛ dɛn? Syphilis anaa hepatitis anaa diabetes. Na aboafoɔ ka kyerɛ me sɛ, mede hyeɛ, edua bi a yɛfrɛ no sei, kɔpɛ n'abena, na dua bi nso yɛfrɛ no sei, kɔpɛ n'ahaban, na dua bi nso yɛfrɛ no sei, kɔpɛ no nso abena, na dua bi nso yɛfrɛ no sei, kɔpɛ no nso ne nhini. na ka ne nyinaa bom fa ma nipa no na ka kyerɛ no sɛ ɔmfa nkɔsi gya so na ɔnnoa na ɔnom. Na asikyirɛyareɛ no a aba ne nipadua mu a ɛresɛe nipadua no ne nyinaa bɛkɔ ama ne ho atɔ no. na sɛ Nana Boafo a me ne no wɔ ha yɛ adwuma yi, ɔyɛ saa adeɛ wei na me nso medi deɛ ɔka kyerɛ me akwankyerɛ ɔde ama me yi so, na mekɔ wura mu na mekɔpɛ abena, ahaban, ne nhini no na mebɛka bom na mede ma nipa no a diabetes ayɛ no na ɔkɔnoa nom na ne ho tɔ no a, mepaakyɛw, mebisa wo sɛ. Meme bosom no a yɛfrɛ no Anaboafoɔ no, ɛne meme a medi n'akyi no, ɛne Onyankopɔn. Mebisa sɛ, me ne me bosom no ayɛ ɔbɔ adeɛ bɔne anaa? Ɛno deɛ yi ano fa. Ti asɛm a mede kyerɛw no yie. According to Genesis chapter 1 verse 26, ɔse, na Onyankopɔn bɔɔ onipa sɛ ne suban ne ne sɛso. Tie o, Onyankopɔn bɔɔ nipa sɛ ne suban ne ne sɛso. Eti abɔdeɛ mu no, yɛhunu sɛ onipa yɛ very important. Sɛ na meka no, wontumi nka nkyɛ nipa so ɔyɛ aboa, daabi. Woka sa yɛ tɛmdidie. So, enti hwɛ abɔdeɛ a ɔte sɛn Abɔdeɛ a Nyame abɔ no sɛ ne sɛ soɔ te sei, na wohwɛ abɔdeɛ ɛwɔ wiase nyinaa a, ɔyɛ sonko wɔ mu. Ne Nyankopɔn ayɛ no sɛ ne sɛ soɔ, na sɛbe diabetes nti, ɔntumi nte aduane nhyɛ n'ano. Sɛbe syphilis nti, ɔntumi nte aduane nhyɛ n'ano. Sɛbe adwuma bi a ɔde ne nsa mmienu sɛ bɛyɛ no, ɛnyɛ yie. Sɛ awareɛ mpo na ɔkɔeɛ a, na ɔkɔwo baako na barima no agyaa no anaa ɔbaa no agyaa no na wabɛtena fie. Na saa nnipa wei, ewiase kakraka yi mu haw yi bi abɛda no so. Ɔyɛ ne ho hwee ɛnyɛ yie. Ɛbɛtumi mpo tena ase dwen ara ɔse fɛreɛ ne owuo deɛ, kafanyinam owuo na ɔde ahoma hyɛ ne kɔn na wawu. Ebetumi nom poison na wawu. Na sɛ Nyame abɔde a ɛte sɛn, ewiase haw yi bi aka no, ewiase haw yi bi abɛtɔ no so a, ɔkɔ kɛtɛ so a wɔnna. Yɛde no kɔ prison. Yɛkɔ gyeeli no. Sika a onyaeɛ de yɛ adwuma, sika no ase. Sɛ sɛ ɔtena ne hwɛ baabi a ɛnyɛ yie. na sɛ otu anammɔn ba me rabi m'anim na mede no kɔ boafoɔ nkyɛn, na boafoɔ ka kyerɛ no sɛ, Papa, hwɛ, wo sika no a ɛtɔ wo nsam a na ase no, mɛboa wo, enti kɔfa aborɔnoma mmiɛnsa anaasɛ nkokɔ mmienu bra. na memfa menyɛ adeɛ mfa ma wo na sika tɔ wo nsam a ɛnnyina. Na sɛ boafoɔ yɛ saa adeɛ wei de ma nipa no, na sɛ ne sika tɔ ne nsam na ɛgyina na ɔtumi bɔ bra si fie ma ne yere ne mma nya baabi deɛ ɔmu te to, nya kaa bi da mu, ɛtumi hwɛ ne maame ne ne papa, ɛtumi nya bi boa obi ɔyɛ mmerɛ a, mepaakyɛw boafoɔ wayɛ Nyankopɔn bɔne. Dwene ho yie. Ɛno nti na meka kyerɛ wo sɛ, abosom a ɛwɔ hɔ no, Onyankopɔn fa wɔn so yɛ deɛn? Ɛyɛ adwuma. Na wo deɛ, ɛnam sɛ wonni nimdeɛ wɔ wɔn ho nti, na nnipa bi adaadaa w'adwene nti, ɛyɛ wo sɛ Bosom nyɛ ade pa. Na meka kyerɛ wo sɛ, Ɔbɔadeɛ a mmɔ tumi biara a wɔtoo ne din sɛ Bosom, ebi nni hɔ. Ɛyɛ nnipa na ɛtoo saa din no. Na hu sɛ adeɛ bi a nnipa bɛto din biara no, ɛyɛ a na mfomsoɔ yɛ deɛn wɔ ho? Na mfomsoɔ wɔ ho. Enti nneɛma a Adam totoo din no, Ɔtoo din sɛdeɛ Akristofoɔ book kyerɛ no, nanso so hunu sɛ ɛnyɛ deɛ Adam yɛeɛ biara na ɛyɛ tenenee? Ɛmfa nhyɛ w'adwene mu saa. So enti dwumadi a ɔbɔ adeɛ bɔeɛ sɛ wɔmmɛdie no, ɛyɛ a na metaa ka asɛm bi sɛ, Sɛ onipa wowɔ wiase na ɔte asase yi so na ɔbɔ adeɛ nye wo nkwa mfiri wo nsam na biribi si wiase na wonim deɛ a ɛwɔ adeɛ no a ɛsi no ho wɔ fam a, mepaakyɛw yɛ susu kasa. Sane sɛ ɔbɔ adeɛ adwene ne nipa adwene nyɛ pɛ. Ɔbɔ adeɛ akwan ne nipa kwan nyɛ pɛ. Ɔbɔ adeɛ nsusuiɛ ne nipa nsusuiɛ nyɛ pɛ. Enti sɛ biribi hapene wiase ha na wɔnte aseɛ a, ɛyɛ asusumu a ano nkɔ soro. Sane sɛ ɔbɔ adeɛ adeɛ bi a ɔyɛɛ ne wiase no, ɛyɛ papa, na ka nipa nim deɛ ɛsɛ sɛ ɔsua fa ho. Yɛka abibiduro, abibiman mu ha yɛka abibiduro a, Rabbi Herbal and Spiritual Home yɛda mu ba fua. Na deɛ ma yɛda mu ba fua ne sɛ, yɛ ha, woba ha a, nnuro a yɛyɛ no nyinaa no yɛ natural. Chemical biara nni yɛaduro mu. Yɛato yɛn bo ase ayɛ nnuro no apakagye no kama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a onipa biara a ɔbɛnom yɛaduro no, Ɛrenkɔba sɛ wato ne sika ato agu anaasɛ ɔbɛnom aduro no awie asan akɔ akɔhwehwɛ aduro foforɔ asan anom bio. Ɛno nti yɛato yɛn bo ase na yɛayɛ aduro no nyinaa kamakamakamakama na yɛde aba dwa so. Na woba ha a, yɛwɔ nnuro ahodoɔ bebree a yɛyɛ, yareɛ ahodoɔ bebree na yɛsa wɔ Rabi Herbal and Spiritual Home. Na woba ha a, yadeɛ a yɛagye edin paa baako wɔ Ghana ha paa yɛ diabetes a yɛka no sɛ asikyire yadeɛ. Yɛagye ɛho mmenaa paa. Anaasɛ hepatitis, ɛno nso yɛagye yɛn ho mmenaa paa. Eti ebi a wohwɛ me yi, ebi a na wowɔ saa yadeɛ wei bi anaasɛ wo ho nipa bi na ɛwɔ saa yadeɛ wei bi. Mepaakyɛw, ɛmfa no nkɔ baabiara. Sɛ asikyireyarea no ayɛ no ama sɛbe ne nan no kora mpo apagyapagya ama ekuro atu no mpo a, mepaatwɔ fa w'ani kyerɛ Rabbi Herbal and Spiritual Home. Woba ha a, sɛdeɛ asikyireyarea no ayɛ wo akodu biara, mfie dodoɔ a adi biara, mepaakyɛw woba ha a, yɛbɛboa wo ama w'aduro ama diabetes no afi wo nipadua no mu ama ekuro no nso so a abɛda wo nipadua no ho no, yɛakum ekuro no ama wo ho atɔ wo. Nana sɛbi na ɔdi mmaa tirim ɛnɛ mmarima mmebree mmeranteɛ bebree saa na wɔn ne wɔn yere ho de enti me matu me ho asi hɔ sɛdeɛ me nuanom bi nso atu wɔn ho asi hɔ ɛrekyerɛkyerɛ Bible no nokorɛ a ɛwɔ mu no.